Ers bo fi'n tua un ar ddeg dwi 'di meddwl ti gwbo be so bod yn comedian yn eitha cwl rili. Yr gig nesa dwi mynd i wylio yn Manchester ne Llundain ne beth bynnag t'od pwy bynnag fydd o ma' gen i fi gymaint mor barch atyn nhw achos dwi 'di sylweddoli t'od faint o anodd ydi o t'od ma'n uffernol o anodd. Ti'n gor'o' bod yn fanwl gywir yn be' ti'n neud yndwyt? A ma' fatha chware snwcer ma' nhw'n neud iddo edrach mor hawdd am bo' nhw mor mor dda. Ie. Surprise surprise o'dd y boi yma arfer cyflwyno y lle ond gath e kick out nol son. A gath e job go iawn fel cerddor. Pob lwc.
Wela i chi wedyn. Pob lwc ti met.
Clap mawr i Tom ap Dan os gwelwch yn dda. Co fe! Ma Tom di fod yn fine do ddi? Yndi. Efo faint ma di ga'l ei yfad os osa neb arall yn chwerthin ma o'n sicir mynd i chwerthin ar jocks i gyd. Ie. Yy enw fi di Tom. Nesh i fynd i brifysgol yn Caerdydd. Nes i wneud gradd mewn bioleg ag 'sa chi'n synnu faint o pobl oedd yn dod fyny ato fi ag yn mynd Chdi 'di Tom ia? Fi 'di Tom. Ti'n neud drama wyt? Na dwi'n neud bioleg, pam ti'n meddwl dwi'n neud drama? Oeddach chdi'n glanheuthwr oeddet? Ffycin hel nagon! Seriously ia? Fydd o jyst yn bomio nhw efo rhegfeydd a petha afiach a ma hwnna'n ffor saff. Yr agosa nes i gael esgonaethwy oedd neud three point turn yn y car park efo Jono. Oce? Iawn? So fel rywun call ia, 18 mlwydd oed, nes i neud be o'n i'n gwbod oedd yn gweithio efo stress, A nes i ddechre smocio weed, iawn. Ma' 'na gymaint o gangs yn Caerdydd cos bo' weed mor popular, ti byth yn gwbo pwy ti'n pigo fyny off. So ma' 'na pobol diarth yn dod a ma' 'na systam o'r enw systam nods. So be' sy'n digwydd ydi dwi'n sefyll 'na yn trio edrych fel dwi ddim yn disgwl am drygs fatha fel 'a ia. A ma' 'na boi ffwc o dodgy yn dod o rownd gornel mewn car banged up, ia. A mae o'n sbio arno fi a mae o'n mynd, Nod. A dwi'n mynd, Nod. A wedyn 'dan ni'n gwybod bod y ddau o ni yn pwy 'dan ni'n meddwl ydyn ni. Ac yym ti'n mynd fewn i'r car, ti'n neud y deal, ti'n mynd o 'na happy days ie? O na. Iawn, tro gynta' erioed i fi pigo weed fyny yn Caerdydd, ocê? O'n i sefyll 'na wrth ymyl Burger King wrth ymyl y stadium yn disgwyl am boi o'r enw Dave, ma' nhw i gyd o'r enw Dave, by the way. Dio'm fatha Michael McIntyre sort of bownsio rownd y stêj mae'n eitha dead pan yndi? A ma' hynna'n wbath eitha doniol yn ei hun t'o'? Pum munud wedyn ma' 'na tacsi'n dod rownd gornel, so dwi roi nod i'r boi tacsi, boi tacsi roi nod yn ôl, dwi'n mynd fewn i'r car, fatha, ma'n troi ato fi a ma'n mynd, Where you to mate? a dwi'n mynd, Pick up, ie? A mae o'n mynd, You are inside the taxi, I've already picked you up. A dwi'n mynd, O shit! Ia? Dwi'n jympio allan o'r car, ia? Dwi'n cael phone call, mae Dave rownd gornel, a cos dwi'm eisiau edrych fatha twat tro 'ma, ia, dwi'n mynd, Are you Dave? Ia? A mae o'n mynd, Get in the car you dickhead. Ia? So dwi'n mynd fewn i'r car, deal yn digwydd, iawn. Pump llath lawr lôn, dwi'n sylwi, ma ffôn fi di mynd. Ia. Ma ffôn fi'n cefn car Dave. Dwi'n ffricio allan. Mam sy'n talu contract fi by the way. Ocê. Ffonio ffôn fi, mae o gyd yn engaged. Rheswm ma ffôn fi'n engaged? Ma dad wedi ffonio a ma dad wedi siarad efo Dave. Iawn. Helo Tomos! Who's this? Bear in mind iawn, pan ma Dave di ffonio ar ffôn ia, ma na llun o dad yn mynd. A dad wedi sgwennu ar hyd gwaelod y sgrin. Mae o 'di ateb y ffôn a mynd 'who's this? Dyna'r lefel o intelligence 'da ni'n delio efo efo drug dealers Caerdydd ocê? Seriously? Dwi'n gael y ffôn yn ôl ac yy dwi'n cael phone call gin dad wedyn. Dad yn deud Tomos? Tomos, ti'n iawn? Ti'n iawn? O'n i, o'n i'n siarad efo Dave gyna. Dave? O, o, ia, ia, boi pizza, ia? Ia, ia, ia. Ia, ia, oedd o'n deud bod o'n neud deliveries, meddwl fo. So, be ges di ar y pizza, meddwl fo? O, oh, shit, o'n i heb, o'n i heb gael pizza, nag o'n i'n gorau meddwl ar traed fi, ia? Um, ham... Uh, beef... Ti'n siŵr na ham a beef ges di ar y pizza?

Eitha dda dydi? Sa chdi'n neud o eto?
Byswn. Dim yr un peth ddo. Be' sa chdi'n neud yn wahanol? Gorffan yn gryfach. Felly, mae gennon ni enillydd. Ga i wahodd i'r llwyfan, os gwelwch yn dda, y pedwar ohonyn nhw. Guto Dafydd, cloc mawr iddyn nhw! Lois Jones! Rheinallt Davies, aka Callum o Rownd a Rownd! A Tom ap Dan! Hei! Helo 'ma, enillydd Cymryd y Meic, enw da iawn, gan y genulleidfa yw Callum o Rownd a Rownd! Hei! A da iawn i bawb arall, rhowch clap enfawr, roedden nhw'n ffantastig! Ww! Os na wobr, hang on, os na wobr... Na, ffoc all. Jyst yn arlwyddiant, sori, ffwrdd â chi, diolch yn fawr!
Bai o chdi! Ti di dod lawr eto? Na ddo. Na? Na, dim yn gwbl.
Um, nes i really, really, really enjoyo fo. Sti joy y profiad o laff cynta na? Ie. Yeah. Gan ar ei stwff o'n i di deud tron i fyny na, just, tiod, off the cuff, lly. Ond mae hynna'n amazing, achos